ivi u n'wi nyika a famba a ya yi dya mundzuku nampundzu u n'wi vutisa fifty rand laha ni nga ku nyika tolo u endli yini u twa u tlharheni na loko o ku byeka hi papa u fifty rand laha ni tirhise ten rand forty rand ni yi vekini u ta swo n'wana lowo tiva budget so na papa rhulani hi fa ni n'wi trainer ku a tiyimela koso tshama ni bye marito ma u nga papa rhulani ku hi manager without the gigi or music mina am nothing a vula yena a ku a nge vi na mali a nge vi na nchumu loko okay wa swi vona ku wa swi tiva ku dya yini focus sweswi vanhu ni n'wi siyini a ni n'wi siyangi leswaswo a ri yexe leyexe leswaswo o ta hayika ni n'wi lavela transporto um eh, ni n'wi fambisa na xiluva ivi ni byela wa transport ku endla leswi na leswi na leswi na leswi a ni kona mina ivi hi phone va ya va performa va tlhela va heta va n'wi yisa ndlwini va tlhela va heta va n'wi yisa mabazini a jika vuya joni hi swo ku hanya sweswo swi komba ku deman u tiva xitori xa yena a nge le ku lahlekeni a nge le swi huma ndleleni deman na ta ku after six months a kota ku tiyimela xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka ehenhla ka yena na loko hina hi nga ri kona a kota ku survive cause vanhu nga ku va ta n'wi tekela advantage va ku ha ah, hi ta n'wi manager hi ta n'wi manager a tiyimeli timen i munhu nkulu titanga ta yena ti tele ngota ta artist ti kota ku endla everything ti endla ku everything so na yena na to ka tiyime epaparhulana a yi timhaka to no ka ni nga la ku famba na yena na namuntlha ni n'wi byeli ni ku mini ya joni ni ya joni it was um, seven o'clock nampundzu loko mi ni ya joni ni na ntirho wa mina u ni faneleke ni ya wu tirha na wena ntirho wa wena wolowo sala u tirha ntirho wa wena mina na tirha ntirho wa mina mali yaleyi nga ta sa u yi kuma kwalani i ya wena a ya mina i ya wena i swi swa swa wena so na n'wi va ku demon wa cooperator is a good guy mi to n'wi vulavula ku hey that guy u fambe five wa tigigi a ri one a ku na gigi na yin'we a nga yi misa kumbe va ku papa rhulani u fika e-e u tiva xitori xa yena dimen so by doing this ni sure ku after six months u ta va toloveli ku famba rhulani lero na loko vo n'wi fonela siku rin'wana va ku papa rhulani vuya ka hina gigi ni nga swi tivi a nga famba ya performa leswi swi nga right a ti yimeli timela nge swi koti xikolokolo nguvu ya pitori xin'wana na xin'wana hi khama paparhulwana ingaku i xihlanganyana no that guy munhu nkulu a ti yimeli so i'm doing this just because it's a i training leyi nga le ka yona u fa yi famba six months this training i course u ta yi travel six months na endla hi vomu na mali yi va yi ri koho yi nghenile switoko hi leyi ni tlhela ni n'wi kuma munhu ku hi leyi but if you're not going there na va refund and when va refund it means you have nothing in your account so it means you can't survive this week u nge vi na mali ya savana u nge vi na mali ya nchumu se demene u tlharini you know the story ku ri what u fa endla yini i munhu nkulu

ya ti-award eh ti-award kahle kahle na ku vhela a ni nga ta vulavula before swi endleka a ni swi sensa vhela swa ti-award ku ri swa ti-award vhela na swi sensa but a ni nga la ku vulavula a va ta ku heyi why u endla so before swilo swi endleka it means wena a wu swi naveli ku hi mina kuma award but ni since before ku na life yin'wana ya mhani xon'wini ni nga tshama ni nghena a hi nga vulavuli swa music a hi vulavula swa swa swa swa vutomi bya hina um topic ya normal se vanhu vo tala va loko va nge lani va sungula ku cinca topic va ku he tivhoti ke ti famba njhani ivi ni dlhela ni va hlamula ni ku he va fo a hi vulavuli hi tivhoti laha hi vulavula hi swa life sweswiwani hi nge tshami hi ri ka music nkarhi hinkwawo ku na leswi faneleke hi swi vulavula swi nga katsi music leswo swo loko u vomi u vo papa rhulani e-e swi yimisi nkarhi wun'wana loko u vomi u vo mina u nga voni papa rhulani ku vo mina a hi mi papa rhulani nkarhi wun'wana ku ni ngheka life ni va khe na ku ya tirhisa swin'wana swi entirhweni wa mina a ni mina ni tirha eh, sales ni faneke ni advertise titiraka ku tiraka leyi mali muni tiraka leyi mali muni xikepe lexi mali muni loko na advertise un'wana ni vutisa papa rhulani ka advertisement ya le ntirhweni mavo se ni dlina ni va byeni ku oh, sweswiwani a ni telangi swa swa swa swa swa music yimani swa tivhoti a ni telangi swa tivhoti va ku u ta wina njhani ku vula swa loko life leyi a ni nga talanga tivhoti a ni teleli leswi na ntirho ni wu tirhaka phela a ni tirhi music ntsena ni kombe mi ni twisa loko ni ngheka life a ni ngheneli music ku na leswi ni faneleke ni swi promota hi sayiti ra mina ni nge tshama ni khe ni ku music music na loko ni pfuxiwa ni tele ni bi block loko va ku ni ku papharana eyi papharana njuku matwisanyana e-e ni fanele ni focus-a ka swa mina okay se tolo yini le ka ka ti-award ti-award leta mo ni mi byela ti-award leta ti vi na issue hi first day ka ha nominatiwa mi ni twa kahle ti-award letiya ti vi na issue ti vi na error hi first day ka ha nominatiwa swi tikombi kahle ngopfu ti nge pfuki ti vi kahle ti-award letiya ti-award letiya hi siku leri a kha va nominata ti-award mi swi voni ku vi na na mistake yi nga endleka va nominate makhadzi ka best xitsonga family artist ku va na hoyi hoyi before ku yiwa ka ti-award already swilo a swi onhaki khale na ta hi sungula hansi na ti-award hi ya hi fika laha swi nga fika kotolo swi vi na fault or error kumbe na mulutlu hi to muhupani swa ha sungula hi first day swi nga ze swi va na two hours already se a ku ri na ti-factor pati ri koka ti-award ku no mele timakhadzi ka best female xitsonga music award i flop yo sungula ku va kona before ku yiwa stadium e a ni mi ta va yimelela va n'wi mi mi dyaku na vona hina a hi dyi na vona hambi swo pfuka swi pfali mi ti vona mpundzu va ka swa ha ka ha ra rediyo hina hi ta hanya ku ya tshembisa hi ya mahlweni na vutomi bya hina hi tirhisiwa swa swa ti-radio na radio a ni yingiseli so ti-award ti ti vi na flop from the beginning laha ti nga fika ti semiwa kwa ku va ku loyi u ngheni u ta nominitiwa laha loyi u ta nominitiwa laha loyi u ta nghenisiwa laha swi swi flop swa ha sungula xa vumbirhi se ni mi byela loko va nominata ti-artist papa rhulani as a artist a nga swi tivi ku u nominetiwini na mina as a foromani ya, ya, ya papa rhulani a ni nga swi tivi ku u nominetiwini ni yo twa vanhu byaleni va ku mi nominetiwe ka tiaward a hi informiwangi helo na radio a ni yi hava hi pfuleli period a yi swi tivi a ku na la nga hi fonela hi byela ku heyi ha mi nomineta kumbe mi nominetiwini ho twa byaleni va mi nominetiwini ivi hi nghena ka google hi googulaku ke hi tsala sweswi nga tsaliwa mi ta ku i x m what what eighteen a hi fika hi swi kuma na picture leyi nga fana swa ka papa rhulani mi yi vonini ku is not It's not make sure picture liya that picture is not make sure leyi a nga vekeriwa ka yo papa rhulani ka ka wala van'wana va fakeriwa ka ti-picture ta kahle va va ma picture leya papa rhulani a bohani a languse ndhawu ka yo e a swo yini na a ku ri a picture yin'wana va ta yi vekeka xilo leswiya phela picture leyi na yona yi nga va yi onhika tawadi liya picture liyani yi na yi na yi na impact yikulu picture liyani phela loko va hi rhamba tigigini va vula ku hi lava ti-picture ta paparhulani ivi hi kota ku selecta leti hi vonaka ti ri best hi va sendela va va hume picture leya paparhulani a languti ndhaka yo e a wu lava ku voteliwa a bohaniya yo e hambi mani a nga langa picture leya ka munghana lonene a hi swi tivi na hina ho hlamala la nominetiwe paparhulani and then hi swi tibyaleni hina ivi hi gugula hi kuma ku nominetiwe paparhulani

hi posta ka nene ka facebook na kun'wana na kun'wana a nga posta kona munghana lwenene yi endli mistake ka swilo leswa swa ti-advertisement ta to vhota hi tona phela munghana lwenene yi endle ti-flop hinkwako hi vulavula ntiyiso swona advertisement yi vulavula ngopfu cause ku na vanhu vo vo tala ngo radio va nga yi landzeleliki mara advertisement swi nga ta u hlangana na yo ka facebook u nga hlangana yona ka tiktok mara radio ku nga yingiseli u nga hlangana yona kun'wana na kun'wana advertisement mavo ka advertisement va ri u sms the word new ivi va ku space i advert leyo u fika u tsala a mara loko vona va se va swi broadcasta ka radio va ri a wu japi space mara advert ya vona yi japi space swi swimbirhi swo hambana swi confuse vanhu van'wani vanhu radio a va a va yi pfuleli at all vo fika va vona advertisement va eh, va vhe va sms swi koma ku tivhoto to tala ta paparhulani ti dyiwile cause na mina a ni endla sweswo loko ni sms a tlhe ni japa space na vanghana va mina a va japa space swi komba ku va tele va nga japa space and ni nga yi screen shooter hi posta hi mukombo hi voti njhani vona loko va swi broadcaster ka radio straight va ri a wu japi space mara advert leyi va nga yi humesa ya post yi japi space swi swimbirhi swo hambana i era yin'wana va nga yi endla ya vu two va tlhela va nga yi lunghizi era yeleyo tiawade ti ya mahlweni okay it's fine ke hi lose before tivhoti ti ya leyi hi lose khale hi leswi ni nga swi vona cause eh, loko hi famba lomu mabyaleni a hi pfa hi va na ti-argument van'wana va ku heyi ka japiwa xipesi van'wana va ku a ku japiwi xipesi wa vona ku swi sweswo sungula ku confuse vanhu before swi endliwa vo tala va ku ya foromani va ta a ku